Dyma Glen Wall at Mister G Wall Cymraeg ar Trydar ac heddi dwi'n mynd i ddangos cyfarwyddiadau i chi ar sut mae creu graff gwsgariad uh, yn debyg i'r un yma uh, sydd yn gallu dangos i chi yn gloi iawn um, disgyblion sydd yn uwch gyflawni sy'n tangyflawni ac rai sydd ar lefel hefyd. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio dogfen Microsoft Excel ac yym er mwyn cychwyn mae'n rhaid i ni gael uh, tar calofn, a'r tar calofn yma yw um, yr enwau, y targed, sef yr echelin X sy'n mynd ar y gwaelod, ac yna um, yr hyn mae'r disgyblion yn ei gyflawni ar hyn o bryd uh, sydd, sydd yr echelin Y sy'n mynd, sy mynd lan ac ar y chwith. Felly, i ddechrau, ar ôl i chi fywbynnu data, jyst unrhyw ddata er mwyn cael prawf ohoni, cliciwch ar unrhyw gell sydd yn wag, ac yna ewch chi mewn osod. O ran siartiau gwasgar, cliciwch gwasgar ac un gwag. Felly, ar ôl i chi glicio, mi fyddwch chi ddim yn gweld yn byd achos nag oes data wedi cysylltu â fe. Felly nawr, i gysylltu â data, ewch i dewis data ar y top o dan a offer siart dyluniad data, dewis data ac yna cliciwch ar ychwanegu. Does dim angen poeni am y newr gyfres eto, felly cliciwch ar werthoedd x ac yna dewisiwch rhain. Ewch lawr i werthoedd y, rhywch wared a phob dim yna. ac yna dywyswch y data yno. Cliciwch ar iawn ac iawn eto a nawr mi welwch fod yno uh, pwyntiau, pwyntiau sydd wedi gosgaru. So, um, er enghraifft, er mwyn cael prawf ohoni os, uh, os ydyn ni'n mynd ar draws ar y gwaelod sef y targed, mae gan rhywun darged o lefel 4 ac os ydyn ni'n mynd lan i'r hyn maen nhw yn cyflawni, mae honna yn beglo, felly mae hwnna'n gyfateb i, i BS. Ond um, dyn ni yn gallu mynd i cynllun ac yna labelu'r data ac yna dwyswch chi o'r rhain, ond yr hyn y mae hwn yn ei wneud yw jyst ychwanegu gwerthoedd a dyn ni ddim moyn hynny, dyn ni 'da ni moyn cael gweld y enwau sydd wedi cysylltu ar, um, ar lefelau yma. Felly, ywch yn ôl i labelu data a cliciwch ar dim. Nawr, er mwyn cysylltu yr enwau a'r data, mae rhaid i ni greu uh, macro. A'r unig, unig beth mae rhaid i ni wneud yw mynd i wefan y byddai yn cysylltu'r wefan ar um, ar flog ac yym yn y wefan yma mi welwch chi y y macro yma. Felly ar ôl i chi gopio y macro dyn ni'n clicio dyn ni'n clicio ar y tab datblygwr ar y top os nad yw'r tab yno yn y dde cliciwch cliciwch ar addasu ac yna o ran dywys gorchmynion mae mae'r tab mae'r tab dablygu'r enw felly yn unig beth sy'n angen i, i chi wneud yw ychwanegu'r tab yna felly dyn ni'n clicio ar, ar tab dablygwr cliciwch chi mewn i Visual Basic ac um, fel arfer mae'r sgrin yma yn wen os nag yw e'n ywch ar y chwith a cliciwch ar sheet 1 Ac yna, pastiwch. Yna, does dim angen gwneud un rhywbeth arall, ond am um, gau. Ac yna, cliciwch eto ar ddatblygwr, cliciwch ar macros, ac yna mi welwch chi sheet 1 dot attach labels to points. Cliciwch ar rhedeg, a nawr mi welwch chi fod yr enwau wedi cysylltu ar a'r pwyntiau. Nawr, er mwyn symud y graff i ddalen newydd, dyn ni'n dde-clicio, cliciwch ar Symud Siart, Dalen Newydd, ac yna cliciwch ar Iawn. Nawr, er mwyn wneud iddo fe yn rhwyddach i ddarllen, cliciwch ar Cynllun. O dan eich blaenau, cliciwch ar Linellau Grid, Prif Linellau Grid Fertigol, a chlickiwch yna ar Prif Linellau Grid. A wedyn mae hwn yn jyst yn rhwyddach i ni weld. So, yna, ydych chi moyn mynd i siapau a jyst dewch un llinell ac yn y tun linell felly bo y llinell ei hun yn mynd drwy felly mae fe'n mynd trwy y rhain so dyn ni'n gallu gweld yn union pwy sy'n ble felly mae BS ar darged o lefel 4 ond yn cyflawni lefel 4 mae JE a tharged o lefel 6 ond yn dangyflawni gan ei fod yn lefel pump, mae GWO wedi targedu lefel pump, ond mae fe'n uwch y llinell felly mae fe'n uwchgyflawni yr un peth ag FM. Nawr dych chi am ychwanegu cartelau, felly cliciwch ar y grid ac yna teitl ar echlen, teitl y brif echlen, teitl o dan a dyma cliciwch a dyna ydy uh, targed un peth eto Dyna ydi cyflawni neu lefel gyfredol. Felly bydd angen i chi um, ailosod y llinell yma just achos bod e wedi newid o ran y teithelau neu ydych chi'n gallu rhoi'r teithelau gyntaf ac yna y llinell a dyna chi nawr mi fiaswn ni yn awgrymu eich bod chi os ydych chi yn arweinydd pwnc yn defnyddio rhywbeth fel hyn um, gyda dosbarthiadau unigol efallai ac gyda ac yy a blwyddyn gyfan hefyd achos yna dych chi yn gallu gweld trendiau o efallai dosbarthiadau sy'n tangyflawni cymharu bechgyn a merched ac yn y blaen ac yn y blaen. Um, os oes cwestiynau, plîs gadewch neges a byddai'n ceisio eich helpu y gorau glas. OK, diolch yn fawr. Hwyl!